halleluya a hi beleni xikwembu mavoko halleluya mani namuntlha hi siku ra kahle hi ni muyeni laha hi khome mfundhisi wa matimba swinene va suka va ri zangome mfundhisi laha va mfundhisi magwambe va lave ku yi nyike vito ra xikwembu vafundhisi lava ti lunghiseleni namuntlha ku to rito ra xikwembu

hi me fundhisi magwambe kusuka zangoma ka mhlava yeah, amen, amen. i ku ni mfundhisi n'wana wa ku tshembeka ku mi byela ntiyiso ni hundzukile yeah, amen, amen. leswi ni nga tshembekisa so ni sure ku etilweni ya ko hi lexi hi lexi na hlambanya ni sure tilweni so bone ya nghena vazalwana amen sweswi hi ya eka rito ra xikwembu mehe a ni ri munhu un'wana wa ku endla swi swa ku biha ene vanhu va ku tala laha mi nge etilweni mara mi etilweni swo boha na yena a nghena ku za ni vula swona hileswaku a ni yiva hileswaku a ni ne swilo hinkwaswo ka homboloka se sweswi ni tshiketile hinkwaswo se ni kombela ku ri mi ni bela mavoko phela nawe kwalani kombela u be mavoko phela phela mina ekuzani lolula ku ta ngehetilweni na swi ta ku ni hundzukile se ma vona fundhisi gwambe efikisoni na na na na na mavoko lava nga ngheni tilweni na un'wana wa ko hi loyi un'wana nge ngheni mara mina xoko ni ta nghena etilweni se ma vona i fundhisi i mavoko i mfundhisi mara la tlhelo wa phuza se fikisoni ya i mfundhisi mara wa dzaha se vufundhisi bya kokwa leti hi byihi mara kwala e swa ku va tlhe va ni heta ni matimba hi tala swilo swa timbala la me n'wina ni swilo leswi nga le bibeleni swi tsariwile ni na bibeleni la swi tsariwile swilo leswi hinkwaswo ni swi vulavulaka la se handle ka ku dya nkarhi mi la sweswi hi va hi hlaye rito leri ni vulavulaka hi rona la bibeleni hi nga ha tsiya kule ni se ni nga hi hlaya se a wu swi pfule ko a se ni pfula yini manje ni li pfule bibele mani a se ni pfule ka mani na a he mpfo pfula lani mani laha lani mani laha laha ta ka mavuka a nge yi tiveni pfula koho laha a kasi vanhu va koho wa nga ku na wo mara se heyi hi pfuni ka ku vulavula maboko kwala a he pfo hlaya lani mani e u ta zona hi ta matini hlaya lani a he pfo ka sa u pfuhla yena
a ni voni laha vulavulaka ku maboko melani musi laha ku kona laha kasi boyini na hokeke a xi tshiki a xi tshiki a xi tshiki a lava ku hlaya a xi tshiki Bazalwa na hi tshikeni ku hlayisa nkarhi okay bazalwa bibele ya vulavula ende leswi swi vulavulaka laha i ntiyiso ntsena ku hava na xin'we xi nga homboloka laha ndze ka ka ka ka buku leyiwani mm, amen so hi ta mahlweni hi karhi hi chumela rito ra xikwembu ku ya ku yile se bazalwana me bibele mi nge ni byeli hi bibele a ku na munhu a nga ta ni byela hi bibele la halleluya amen me bibele na yi tiva hi swa ku kusuka le ka johanisi papila kwale ka mangume ni tiva hinkwayo halleluya se ni kombela mi ni yingisa loko ka se ni chumayela rito ra xikwembu halleluya halleluya halleluya vazalwana halleluya vazalwana i ku mehe loko ni chumayela a ni swi koti ku vulavula hi nkarhi ni nga kombisa halleluya se ni ta mi komba hi hinkwaswo leswi mi fanelaka mi nga swi endli halleluya halleluya vazalwana okay vazalwana se swi ta veka ebibele mi komba leswi fanele mi nga swi endli halleluya halleluya vazalwana mi kombela mi tshiketa xidyoho sukela ni xidyoho ku nwa vazalwana ku nwa vazalwana ku nwa i xidyoho a swi pfumeleriwi eka rito ra xikwembu halleluya ku nwa i xidyoho a swi laveki halleluya bazalwana i ku a ni swi koti ku chumayela hi nkarhi ni nga kombisi leswi ma vulaka hi swona hali le vazalwana mavhoko wa nwa ni ta mi komba ku ri leswi ya vulaka swona a swi pfumeleriwi eka tswari ra xikwembu halleluya halleluya vazalwana leswaku mi fanele mi tlhila xidyoho ku za ni endla leswi na mi swi vona ku leswi vulaka swo i yini halleluya vazalwana hambi mo hlaya bibele from um johannes thumankumu yi ta mi byela ku leswaku no a yi swi lavi ku nwa a swi pfumeleriwi ku nwa a swi pfumeleriwi swona haleluya i ku ri lida hi xikombiso bibele yi ri lida hi xikombiso hi fanele lida example se u nge ngheni kereke u ku hundzukile mara karhi u nwa a swi pfumeleriwi leswi eka rona xikwembu haleluya vazalwana mara ku humelela yini ku i fundhisiwa njhani mara loyi ah, se u ri yini wehe u ri ni fundhisiwa njhani hi nkarhi wunwa ni ri u nga ni fanele kombisa na

a mfundhisi loyi a mfundhisi wa ntiyiso kahle kahle mani ku mfundhisi wa ntiyiso hayi va nga ni ntiyiso mfundhisi luya a mi ngo pfa mi tisecha kwalani phela se nkarhi wa minyikelo a i nkarhi wa minyikelo hi la sungula kokwalano